Uh, makadiko bhuti
ndinofara zvangu madam makadii ndinofara hangu ngatiti gagaga kuti tipedze because ndine macases nda kutobuda izvozvi daubuda toda kuenda kupatrol oh. orit so nyaya yenyu yakamira sei ndokubatsirai nei since nhasi ah, handizivi uh, kuti vamwe munosombovabatsirawo nei
muchireveiko naibuti imambovingei panapa chamambonyanyofambira ndechei pano pakamba yemapurisa panapa orai muri kudei
ndopakamba panapa ndopakamba panapa papolisi papolisi ndopenenge ndichitouya inini Right. Eh, eh.
Saka chitipai tinzwe zvamafambira muchiuya kupolisi kuti nyaya yenyu ndeye.
Okay. Eh. Eh, ndauyawo kuzoripota ah, kosi yangu
kuripota kosi pana patite zvemakosis panapa mati pachiiko panapa madam papolice papolice station eh, kana andoati tinopa ndopano panonzi kana munhu une kosi unouya uchiripota kosi ayewa budi hainzi cos inonzi case iyoyo kamedium yamuri kutaura iyoyo orit samauya maripori kunoripota case saka case yenyu yakamira sei rega nditange nezita zita ndiani sa which means muda kuvhura docket dokas docket rekuratidza kuti kana mune case yenyu yamuda kuvhura munovhura rinoti docket ratinonyora zvese zvamunenge muchida kuti tikubatsirei nazvo kuti tizotsvaga orit anyway haizi nguva yekuti tidzidzisane maspellings kana mawords nguva yekudzidziswa maspellings inguva yekuchikoro kana imi musina kukwanisa kukudzidzisika ikoko ina handina nguva yekukudzidzisai chinitaurira kese yenyu yakamira sei pandaida kungonzwisisa madam ndepadhokasi apa kuti dhokasi mati ndovhura kangani amuvhuri ndakutokuvhurira ini dhokasi wacho ehe
doketi zita ndati ndiani zita renyu rekuberekwa ndonzi tichaona urit tichaona tichaona ani kufa hakurambwi chaona kufa hakurambwi Ehe. iko kwaida kuzorambirweiko kana kwauya ndiani akazomboramba kufa Ah, kurambwe orit saka nyaya yenyu yakamira sei chii Mati- chamauyira panapa tokubatsirai nei mati wamwe munotombowabatsira nei madam kana zvatobatsira nevamwe hazvakasiyana nezvamu- zvamafambira kubva kumba kwenyu imimi mamuchida kumbobatsirwa asi dzenyu dzakanatso ku- kuti kwesere kwesere kana kuti pane zviri kunetsa ayo handiri mauya paraiti position here kuti mamuda kuenda ku- ku- ku- kupsychiatric hospital
andaida kuuya papolisi ndipo ka papolisi pacho sai michinditaurira kuti ndokubatsirai nei sezvo kana masvika papolisi ko nyaya yakaitika madam ndeyekuti musi wemuvhuro wanga uri musi wechi- wemande Mm. Eh, tisati ta- tadarika musi wechipiri chitatu chenge chisati chasvika ipapo eh, tenge tisati tatombosvika kumusi wechina kana musi wefriday kuwese kunana saturday komedhe mutenge tisati tasvika wenge uri musi wemandi eh, saka zvakaitika chinzwa kachifana mufana wangu munomu mupolisi hamudiwi vanhu vane confusion kana une matambudziko ako ndimo munodiwa vanhu vane matambudziko chete hatisi kuda vadetembi venhetembo i think vanoita zvekudetemba nhetembo munodiwa uko unonzi machi kumaexhibition ah, munoexhibita ikoko kuti ndiedze kutsanangura zvimafambiro akaita akaita nyaya yake chitaura tinzwe saka musi wemonday iwowo inini ndenge ndisipo pamba madam pandakazosvika pamba musi wemonday haa ipapo madam ndo pandakaona kuti ma1 bcause ndakatanga kuona ndiri kuroad pandatoona kutoti apa apa apa apa apa pamba pangu andagezwa imba yese yakatakurwa medem imba yese yakatakurwa imba yese yaka kutakurwa medem imba yese ah. medem ndakatakurirwa imba kana muchireva kuti imba yakatakurwa muri kureva kuti hey! pangosara ground imba kana muchiti imba yakatakurwa muri kureva kuti vanhu vakauya kusimudza imba yenyu chisuvi zvese nemadziro zvese pamba penyu pangu apo giraundi mavhu chete muri kuti kana tiri kuvhura dhoketi pano kana kuvhura kesi tinoda vanhu vanotsanangura kuti dambudziko renyu nderei kwete kuti makatakurwa imba makatakurwa imba zvinorevei hapasina imba here chii makabirwa here ndakabirwa ka madam ndakabirwa ka zvamuri kutaura ka izvozvo nyorai ipapo madam kuti ndakabirwa inini samutadza kuuya muchitaura kuti mune theft yakaitwa kumba kwenyu kwakaitwa theft orit its okay fine makabirwei one ndinoti mundilisti mundipe listi rezvinhu zvese zvamakabirwa makabirwei nyorai ipapo madam number one mubhedha mubhedha wakaenda iwowo wanga wakura sei and mene unoti double yewe double yako double unorara nenguva refu utenga unga nenguva yakarediwa ah ndingi ndagara nawo iwo madam iwo unga nenguva yakareba mubhedha wakaenda iwo handizivi kuti munobatanidza mubhedha nemetres here kana kuti because met pamusoro pacho penge paine metres alright metres zvese ipapo mubhedha unenge uri complete kandatoti mubhedha obvious pane metres alright alright number eh, two chicken unit chicken unit yakaenda yoyo madam ndochii ichocho yenge iri mumba imomo
hainzi chicken unit inonzi ah. kitchen unit eh, yamatauraangani makitchen unit yenge iri one kitchen unit e, girazi racho rakabva iroro penge pasina girazi ipapo broken glass mm -hmm.
manyora e. chimwe chii futi tv tv yenge irimo tv yakaenda nechii futi nedvd dvd
zvacho orai nechii futi nedvd
dvd madvd mamune mangani renge riri one madam kourama muchidzokera dvd dvd dvd kunge turama chidzokorera chinhu one makabirwe madvd mangani madam rakandirwadza iroro renge riri one saka kuri dzokorora ndokuratidza kuti riche tini munotipa basa bcause zvinhu izvi torawo zviri cover izvi ishungu saka shungu dzekuti munoramba muchidzokorora chinhu iyi ivo mukore uno ndouramba muchingoshandisa madvd hariraswi iroro madam iroro ndaida kutoti rikadzoka dvd iroro madam ka ah.
riri kushanda richiri kushanda here rakaenda medhemu aiwa pamaigara naro dvd raishanda here raishanda nyorai kuti raishandahandei number five tipei zvimwe futi zvamakabirwa
nemapendi mapenda angu two underwear
huh? uri pendi pendi yekupendesa magaba two ependi
zvamuti mapendi mapendi andiwo here madam mapendi mapendi angu two akaenda ka inonzi paint yekupendesa mukati mapendi makuita kunge mutaura pendi rependi madam chingonyora iyo two magaba ependi akaenda mamuri kuda kuvaisa mamuri uchiri kuvaka here mamuri under construction ndinombopota ndichimbovaka
true paint chimwe chii futi ah, ndofunga ndofunga ndizvozvo futi plus menge mone sorry ndenge ndakanganwa chimwe chinhu madam kuseri kwedoor kwenge kune sagi rangu remba Oh.
Mm. Wafana imimi ndimu rita basa rekutengesa mbanje ke. Ah, mbambaira.
Menge menge mune sagi rangu re re mbambaira. Tadza adzisi adzisi mbanje mede nyora i menge mune sagi re re mbambaira imomo. Ah, buti mune shoti mbambaira. Eh, ah, dzadze- nekuti chi- chinoitika pamacases akaita seiwaya anenge auya kuno ku- kumusoro kuno Ah, ukatoona wabiwa mba- m- inonzi chii mbanje dziya dzi kana dzaa dziri mbanje zva- chaidzo chaidzo ah, isusu tinokubatsira se- serepublic of police okay because takubatsira severepublic of police tine tichida kuti zviitewo benefit kusaidi kwedu Wo- nekuti kana takutaura kuti bhakiti re- re- re- rembanje mfana wangu tikutaura zvemba kana takudzitengesa so chimwe chacho ndechekutoti isusu semapurisa pakurikavha paye paye eh. tinokwanisa kutomuti abhadhare times two isusu ah, totorawo sheya medhemu kaini asi medhemu kuri kunzi kuri kunzi ibhagidhi rembanje rakaenda dzinodzoka ah, tisu ukangotipinza muzveti tokubuditsira mbanje idzodzo ha imi medhemu kaini ah, ndokutaurira saka rinyorei kairoro medhemu ndo rakaenda kairoro saka rari one bucket yeti Eh, saka saka muri kuti dzine mari here Ah, indina sabu ndina uyu kaini mabhaya chaicho ekuti anotoda zvima 50 Alright. zvima 90 aiwa nyora- chaicho nyorai ma- mange manyora bucket one ndananyora one packet dzemai ndinyore chachiri chi
renge riri sagi 50 kg 50 kg of Yeah.
marriage mbanje Eh, eh. alright mbanje saka mumbanje umo ngone connection nevamwe here kuitira kuti ti, tione kuti pakusheyana paya paya zvinozonetsa ka because isu sita recover chi 50 kg tiri kutaura tinoda kuwana 2 million ipapo wozoti hee ndandina tendai mamuna tanyaradzwa but manje eh, aiwa ipapo manje zvazvinoitika manje medemoka manje idzika idzi ndenge ndiine vamwe but togona kuvabvisa ndobva ndasara ndega inini zvinobuda si handichaziwi manje beboti eh. kuda titori nemunda kuda ndiye anorima naye mbanje idzodzo munodzirimira kuda ari kupi kuda eh. ariko kumaraini ikoko kumaraini kwedu kumaraini papo chapinde papi panogara ini nekuti techida kuti patinodzitengesa paipai ah. kuda izvo zvaari kuzviziva touya pano handi wamuudza kuti wakabirwakuenda kundoripota mabirwa so chiri kuitika nechokuti ari kutokutiresa kuti chikari kafwa mbanje dzaenda kupi mari yedu yafamba sei saisu techida kuti timusilenze uyu asadisturbe ukama hwangu newe wo saka mm. saka togona bhozi isiti manje taiti tikadzirima ka nakuda mm. taindotengesera antony olright izvo zviri marimwe zuro anaya tatabirwa ati antony takatomupa dzimwe dzacho urai makamupa dzakawanda sei antony ndo ringe riri pagiti manje bhozi anonetsa kuomera saka imi manga manyora sagi one ka tatanyora one kanzorai sagi roro madam eh. renge riri shagi nehafu Alright, but Eh, 50 kg eh, and up. eh. Anthony ndiwa makazopa bucket. Eh. Sa Anthony anowanzotengesera kupi kana atora? handichaziwi manje but mukato kutoenda nemi madam pana antony ka dzinotobuda ato- atori nadzo dzimwe dzatinotomutengesera saka anogona kunge akatirova zheti muri kuzviona iye antony manje anogona kunge akatirwa sheti pambanje dzedu i mfana mm. tinoita mari ndo zvinototiraramisa manje inini ndinadzo dzakawanda zvekuti dzakabiwa idzika idzi mm. ndikutoita ndichitotya madam hadzisi sagi one nehafu ka mm. itwo masagi ah. Ah, madam ndikukutaurira iwo ini handichatokutrust because pamwe utori nedzimwe dzaibva munda dzatiri kufanira kuti kuti tisheyane life yedu ingonaka because kunaka kwelife yako ndokunaka kwangu ende inini ukaona wamumaoko angu ka wakutodzitengesa papublic semadomasi ah, imi medemo kai ah, hmm. saka saka saka saka ndizvo zvega medemo ndo zvaka asi mbanje dzikakasika kudzoka izvi manje zvinofamba zvofamba eh.
saka ndachida kuziva kuti iwewe kuda uyu ari papi chaiwe because kuda ndiwo wati ari pamunda ka kuda mm. kutosvika totosvika achizidiridza izvozvo ura isatofamba sei nekuti isusu zvatiri kuda hatisi kuda kuti kuda ati disturbei movement ah. techida kuti dzikaibva uko dzouya pamba pako dzobiwa iwewe neni tichingoti takutodzitengesa saka kuda tinenge takundomuonerei manje aa ah, ah, kuda hatimuoni but inini ndofanira kuziva pana kuda kuti at least pawanofamba neinetimu rangu rechiona kuda kuti kuda buda kuda ari pakati kuda ari kuita zvakati kuda asi kuti disturb kuda asi kukutsvaga ndozvandienda kuno because kuda izvozvo anenge akatovhura maziso kususpect kuti obvious tichaona aenda kupolisi ka pamwe mbanje dzicharikavha dzarikavha tichaona anokwanisa kundikuruka so isusu tokubatsira kuti tione ani kuda ah, ah. ini nowacho handichatokutrustwo futi handichakubatsira zvese hatichatokwanisi kurikavha kana iriyo nyaya yacho bcause is a simple thing kuda aripi ini handizonopinzwa munyaya bcause hazvitenderwi pamutemo ka izvi neitawo kuti kundiziwo pane umwe wedu aiwa kana zvichinetsa medhemu yenyu munogona yenyu kutsemura nigi yake menge manyora ndorega angokuripota kosi yacho ndo ndoenda hapo. Saka iwa uchadi kuti ti ti afurira ne mbanje. Hai hai siyangu boys wano kumana wacho haoneke manje wana kuda. Alright. Wanonetsa eh. Saka isusu zvataa kuita ipapa ka eh. taa kutombo kubata. According to section 69.5 RX 2513 Criminal Act XRVZ ah, chapter 25 ah, iri mu CRV taa kutokuvharira. iwewo takutokuvharira kwenini madam ndaba here dani ndauya kuzoripota takutokuvharira nenyemba nje hallo captain uh, pindai muoffice mangu yes konai madam yes there is a criminal reported here eh pindai muofisi mangu munhu ane mbanje ah, ane munda wembanje izvozvi ah. itai kuti mahelicopter zvese zvizvipindi ah, madam whatever you are saying zvichakusungirira mukoti nyarara chikomana ndozvatava kutoita pana ramba utori zvauri ipapa ndakutokutya bhozi unokwanisa kundiataka